Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda.
Watwak. Kaka joot achiel. En mbaka.
Mar jodongo.
Mbaka. Kod deye.
Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag. Siasa.
Dongruok kaluo.
Weche mag ohala.
Somo. Arita kwe.
Pur. E kind mamoko.
wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at, at Chuny Onagi TV Adundo Jaluo.
Ma en duond Onagi.

mana kamano ne karamga juang kamora mara min tira ka tuluma kene maro ke kenro madu ne nagi ti bi kino makalo ne kaja katu chen ngok ti kaka chen kika bit wa kalo kacha jotelo mopogore opogore kendo kwago mbaka ka ginyiso ni to piny ochomo kanye chutho to kod oganda luo jatelo mokwongo wagoro kamano maduong' ng'anya ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny omiwa kinde machalo koda kamandi mondo mi chak warom kendo watwage ka okinyi masani nyaka romgo jwang' wan kande gi wendowa moluor vitalizo alioko mudo ma en kacha en chiema muoroni kori ward mabe nodhigo kode mbaka to nyiso ni to chalo nade chutho to wechego mag dongruok ma muoroni koro mga jwang' odhigo mbaka kacha bende e kaunti no ma Kisumu kod onyiso ni to chalo nade nyakoro mgaji wang' dongruok ma Kisumu kaunti e, kaachiel koda siasa ma pacho kae ndi omiyo kamoro amora mantiere akawo thuolo makende mondo mi ket e chunye nagi tv kendo kwago mbaka e chwal ote mari e facebook page mara ma chuny nagi tv tiktok chuny onagi tv kati subscribe e youtube channel mara ma chuny onagi tv kama tae chenro ni en an stevo james aka Nyakwar Nyarunyi One ochako chon neno machalo koda kamandi. Mheshimiwa ichiw nade? Uh, chiw maber, uh, Steve, chiw maber.
Wagwero kamano maduong' ahinya mokwongo kuom yudo thuolo mar yie makende mondo mi chopi watwag gi japiny. Eh, Tilono mokwongo yie mondo ami thuolo ma e kamera mari mondo mi yangri ne janeno mar Chunyna gi TV ni to mheshimiwa Aoliewo en wuod kanye to nyakwar ng'a? Joluo ne pakre.
Erokamano e Ruoth Kiyik. Aduoko erokamano e kinde ma kamagi kendo bende kamoso nyikwa Ramogi duto kuonde ma gintie mopogore opogore kuom TV inyonagi TV mondo miya nafas mondo abi mondo agol pacha kata mondo abed kod twak matin ne oganda mar Nyasaye e piny duto e pinywa Kisumo ka e pinya moroni kuma aye ma bende nie Kisumo ka kaachiel gi piny duto.
An iluonga ni Vitalis Olia Okumudo kata Mheshimiwa Vitalis Olia Okumudo kod kisungu giwacho ni Honorable Vitalis Olia Okumudo. An onyuola e piny mar Skim, iluongo ni Muhoroni Kor Ward, masani wantie. Kaka ung'eyo, Muhoroni Kor Ward en piny mar Skim. Kendo bende wach mawacho kacha, wariwore kuonde mopogore opogore. Ok an ja kama kama, ok an ja kama kama, wawacho ni wan jo Skim waduto. Onyuola e pinyno, wang'ere kaka jo Skim. wariwore. Moroni koro ward inyalo wacho ni en cosmopolitan kech wan kabila mopogore opogore nyaka jirande wa ma jogot bende wan go bende part of uh, joga magona kura gin jogot kendo en ena namba maber chuth koro wan gi jogot wan gi joluo wan gi jokisi wan gi kabaluya wan gi kabila te Koro karwa kanyo wan wang'ere kaka jo skim. Koro an aja skim mm. mamuoro ni kor wot. Eja skim mamuoro ni kor wot. Yes. Mm.
Uh, wadhi mbele kacha nyiso ni to nonro mari ma siasa no aneno ka bende kapok ni donje duond bura ma ODM ne kacha gi duond bura ma Wiper.
Uh, adiera mar Nyasaye en an asebedo jo ODM chakre chakruok. Mm. Wan ema wa form ODM higa mar 2005 kata higa mar 2005. Wach mar wiper ma ang' nobedie, wasebedo chakruok ODM kaachiel kod chung' mopogore opogore. Chung' mar 2013 ne wan kod wiper gi rie coalition achiel kinyalo paro. Kendo aparo ni samoro ji nyalo wacho ni "Oh, mano nyalo bedo wiper ng'ane ne ja wiper. Asebedo ja ODM, I'm a life member mar ODM from day one. ma wach mar wiper nasebedo ja wiper no mm. en onge be mm. pok obetie be ok dobedie eh. e, wan e odm ka mm. odm nie mang'eyo en eman kode kawuono en eman kode ndalo duto mm. to en bende ma wadhi tho kode mm. e, to en bende moketi e telo en bende moketa e telo to en ma wacho wachne mm. e, chiemo machamo kawuono en mar odm Joga mangima en mar ODM. Dongruok ma koro joga yudo kata Kisumo duto kata piny mar ODM duto en mar ODM. Mm. Yina mondo apenja ne nikech ano ka bende duchako kacho chon kineno sirikand mar manywanda kata mana sirikand mag gwenge bende nitiere ber ma ineno kokeli.
Adiera mantie en uh, ok inyal pimo sirikal ma koro wantie ni gi kama nyocha ne wantie. Mm -hmm. Ng'wech mane waringo ka waringo ndara ka wabakite opogre sani Kod nyaka wadonji e gima iluongo ni broad based government kendo waseneno matunda nitie gik mabeyo ma koro biro sani mm -hmm. seche ma koro waloseni wawacho weche mag SGR ma be nyocho biro ka mosebedo launched ka kibos ka ka waneno magi de wawacho adier ka ok wanie sirkal sama koro waloseni nitie pogruok mang'eny ahinya madongo dongo Kisumu ka kata kidhi e paya ka kata mana kar nam ka wan nende madongo dongo mosetimre nade mosedonjo mosenyiewo achiel ariyo adek ma mago to ne waongego mm. wan gi dongruok mopogore ma mboleo eh, chemelil eh, kipsitet road mago nosekwamo higni mang'eny sama koro waloseni kidhi kanyo tibiro yudo ka tich dhi mbele wan gik mang'eny mabeyo mokwa ma wanyalo pimo e sirikal ka be koro wawacho ni wan gi dwol nikech ka chokruok oyudore kata kuluongo e bura to wawinjo e maendeleo madhi mbele wabiro winjo ka eh, jakom matandi kacha mar budget mar national pimonwa gik mosepogwa malong'o malong'o magi ok ne wanyal yudo e sirikal mamoko mm. koro adiera mantie ni sirikande ni ber kendo mae ma mondo watimre nade mondo wadhigo kaka ji wacho ni gini ber donjie uru koro gini otimre nade gini ber ji odonjie Ah, eh, kapenji kapok wadhi devolution inene nade be en eh, gima ber
devolution ber ahinya hmm. chakruok devolution ema ne nitie kod challenges hmm. e, chakruok devolution and especially after the first elections matimore 2013 hmm. ne nitie challenges nikech ne pod onge system koro kanyo bende yudo ka weche mag eh, disbursement mag pesa kane owuok e national government kikeli county ka ne nitie kuo mang'eny ahinya mopogore opogore nikech ne sistem onge. Sama walose ni devolution osekelo dongruok, nitie weche ma koro wawacho matimre e county government ka mane tek ahinya gi national government. Pogruok mar thieth, pogruok osiptande, gik ma kamano kineno dalawa ma Kisumo ka. Sani koro Jaramogi Oginga Odinga ne en marwa wasechur kode to wasetaye maber nikech devolution ma koro sani osetime nade osekawe sirikal mangongo osekawe niwach good management mar ang'o mar devolution mm. koro devolution osekelo gik maber ahinya kipenja koti kode maber en gima ber ahinya mm. yeah. yiena mondo aduoki chien matin mm. uh, iluongo ni uh, muoroni koro wuod yeah. Uh, gino mane jomuro ni koro iwuodo migo telo mowacho ni koro in e wuodwa moromo wamiyi teloni mm. achike ah, kata mana singo mane miwa ginen mane adiera mar nyasaye wacho weche mang'eny kapod ok idonjo e koma pok ibetie to ok ber but koro nikech jomuro ni koro wod no trusta mm. ok nachung' mokwongo mm. ma ichung'na mar adek nachung' 2013 na namba ariyo nachung' 2017 na namba ariyo mana wach wa- i odm na- ema wasebet ka chung'ie ka koro consistency mosebet ka konyo piny i yore mopogore opogore weche mag kanisa weche mag school fees weche mag liete emomiyo timre nade jokom ne neno kuoma jopiny ne koro neno kuoma confidence ok ne I didn't need to promise them so much ok ne nyaka awach nigi mang'eny ahinya na an kadhi tabiro timo ma kod ma mm. to koro gima ber ni mosetimore nyaka nya donji wan kod pi pi koro sani kata jokoru mm. jokoru modho pi higni piero ang'wen gadek jokoru pok noneno pi gimiluongo no tap water Po ne onge. Ne po gineno nyaka nene. Sama koro waloseni, jokoru modho pi kidhi koru township, pi chwer kanyo matamre gi nono. Kidhi koru uh, vocational training center, pi chwer kanyo kabisa. Kidhi uh, uh, uh, koru dispensary, ma bende koru is going to be a major facility uh, even the maternity wing be koro bedo develop. Jogo modho pi kanyo. Chiro won ma chiro. Mine ne dhi mna omo pi aora mabor kabisa. Oma line. kata dalawa kama onyuola nitie aora mokalo kanyo. Sani mano rumo, mine yudo yuda pi kendo mine mor ahinya. Kidhi e odok e weche mag nderni, ndara is a challenge, is a big challenge is king kama wantie no. Kech wan kod cotton soil, kendo kethre malich ahinya mandara molos kawuono, to kinyo en mage mosekethore. But sama walose ni, Nyasaye osekonyo wan gi nderni. Wan gi nderni minyalo kwan mabeyo moselosore kata nyocha machiegni olos machiegni iluongo ni Menara Pombo Mejogutu mane otinore back way back in 1992 sani koro ber kendo jopiny pako ni chalo mna lam ka wachak wadok e chuny Moroni ka bende iyudo ka chuny Moroni ka bende wasetemo loso gi kembni machalo West Valley Manyocha nokawo Muhoroni Sugar bende they are also good friends. Gise come in bende gikonyowa gi county government. To waleseloso chuny town nikech ka koth ochwe to bugni bugni ng'eny. Koro walose maber ndi. Kidhi kod nyithindo ibiro yudo ka ndara sani dhi mbele miluongo ni bawo cham luchi. Mago bende dhi mbele. Mariwa kucha bende wasepogo nderni moko. Ka ok en koth to kod tingni mating'o niang' matemo njawa. But nderni beyo kendo samoro ji pako kuonde maricho to pod richo nikech ok ginyal rumo gi te. Mm. To kaka ing'eyo, we are also in a competitive government. Koro kandi government be ok yud pesa malich ahinya. Disbursement miyo per ward be ok ng'eny ahinya but watemo kendo county government temo miyo ma wanyalo konyo go wards. Mm. Koro so far nitie development in terms of facilities mag what water nitie, pi nitie yudore. Nitie nderni bende ma wanyalo losi wigi. Nitiere allocations machalo Muoroni sani chuny town igero ultra modern market. ma biro ting'o gimoro amora stalls biro tungo nyaka kuonde tugo kuonde ma nyithindo nyalo tugo gi a lot of things very very modern things masani are coming up magi ok ne waneno this is partnership mar county government gi pinje maoko mokelonwa sama waloseni jokisi bende koro gigero lam i Muhoroni kanyo wan ne pok waneno lam Muhoroni kanyo nyaka nene county government koro okelonwa ang'o okelonwa waneno lam ichakoga e jokisip gedo kanyo sani bidwa kelnwa affordable housing ma anytime it's going to be launched tiende ni koro dongruok timre nade ng'eny kendo ber yes weche mag somo to chalo nade somo ber anyalo wacho kamano kendo ok wan chien king'eyo moro ni koro ward emoting'o koro girls i think koro girls is one of the best performing schools a lot of many many schools around that area bende dhi maber kisumu county as a whole if i may talk the education is, is, is quite successful e, wan kod nyithindo wanyalo loso national government kaachiel gi area MP ma mara kaloso kara ma kara mar Muhoroni constituency hmm. bende osetemo ndi osetemo kendo osechiwo basari kendo iwinjo ka ji pako ni en basari malich ahinya mosechiwo ma kata mna nyocha some few days ago nyo en ceremonies ma matimo nani mipogo basari checks go wan bende county government Samuel Hussein nyo wasegolo basari mwamiyo ng'ata ng'ata everybody county government nyicha ne wan gi problem matin i weche mag basari ka jomoko nodhi e kot mochung' nyo osegonye kendo nyaka sama walosen osechiw basari maber ahinya ka chakre form 4 form 3 grade 10 giri mago jogo moseyudo koro somo ber kendo nyithindo be timo kendo skunde ber performing very well ba e kinde gi gi gi mbunge mari nikech wacho ni mondo medongruok bende ochwale e gweng' kata mana e wards nyaka bed ni mc tiyo machiegni kaachiel kod mp mare
Ok aseneno nyaka donje ok dawach ni nitie problem mosebetie. Mm -hmm. Gima nitie ma uh, eh, MP ma mara nyalo donje. Asebet kendo aloso kode. Mm -hmm. E, kama nitie monyalo donje bende otimre nade. Mm -hmm. Nitiere wan gi challenges machalo nitie nderni moko kanyo ma jomoko wacho, mae mar national, mae mar county government. Aparo ni wawinjore kendo wang'e nang'o. ndarani we go back to the, the, the survey and we get to know exactly nito ndarani en marango en mar kanti kusango so we compare notes iweche mag ken function like kaka koro nyo en go igo na simo kendo wabedo mm -hmm. so wasebedo ka wadhi maber so far so good mm -hmm. yeah. ma gima ikwano achievement mikwano madongo ma bende setimo kwa jo ma bende koro wacho ni mheshimiwa komudho ok tine jomuro ni nyalo nyiso gi na Adiera mantie mm. en uh, jatelo atela moro amora moyier mm. iber kapod ok oyieri to ka kiny iyiere ni e to over expectations from the public as compared to resources ma wan go tiende niya kaka jopiny dwaro to gi yuto ma mimiyowa kata ma kandi nyalo nyalo miyowa location mimiyowa ok oduong' ahinya mm. e ok oduong' ahinya wanie 20 million eh, per ward sani nyo gimede koro budget budget the, the current financial budget year mwadonjeni mm. nyo mede koro en 25 million koro ward ni kibiri ward na kaka moroni koro ward it is the size of almost three constituencies here mm -hmm. dawachni uting'o central ka uting'o kisumu east uting'o nyaka west it is a big area because maka ing'eni gin kuonde pur ma they are, they are sparsely populated mm. ji tin koro it is a very wide area kilos ndara piny moro machielo kendo ichak idok piny machielo iyudo ka samoro tek ndara manyien loso nyoro tinga mating'o niang' otimre nade obiro ketho kanyo hmm. koro wach mar ng'ani tiyo kata ng'ani ok tiyo that will depend on the eyes of the beholder Eh, nitie joma neno adier kaka komudho tiyo kendo giwacho ni komudho ni koro to utam en koro kwa par kode ariyo to nitiere jomoko ma bende biro wacho nang'o onge gima timonwa kaka ing'eyo bende steve ji duto ok nyal eri nitie joma ok nogona kura ok gibi gona kura to chieng' bende gibiro tho ka ok gigona kura i ndalo duto mabiro chung' Ang'o ma jogo wacho? Kumudho onge gima tiyonwa. Kumudho onge gima tiyo nikech natimo nade? Ng'atgi nodong' to an nayom. Omiyo kar tich oka to ber mondo ibiri e ground tineno mna gi wang'i gik mosetimre nade hmm. mosedhi mbele. Awacho ni wan kod chichini. Wan gi chiro muoron mane aketo asbestos mane waloko. Wan gi ultra modern market ma is coming up. Wan gi chuny muoroni matimre nade? Mwaloso bende within the center. Wan gi Nyayo hospital now Kisumu eh, sub county hospital. ma bende nitie a lot of developments nyaka mochari kuri gero sani wan kod pi chichni gi be waseketo stalls a lot of developments mwasetimo to duto ng'at maber moneno madwa neno gima ber ema nyalo timre nade ema neno ji duto jomoko biro biro wan onge gima otiyonwa to en mana kamano mm.
2027 idok e debe Eh, ah, kwayo ka Nyasaye okonya na ngima. Mm. Ing'eyo na adiera mantie Steve. Mm. Sama walose ne gi 2027. Mm. pod ndalo bor mm. ndalo achiel kende ndalo maduong' ahinya kuom nyasaye mm. to an gi yie kuom nyasaye nobiro konya kendo adok to ok pona nadok kendo adok i od bura kendo mm. koro kadok nadhi adok chung' adok i od bura kendo mondo adhi mbele an gi tije mang'eny nyasaye osekonya an gachiel ariyo adek manyalo romo abiriyo minyalo kwan kata okalo kanyo mm. adwa dhi medo gi moloyo kanyo mm. kadok ma lek mari en mana ni mondo mi kineno ni gima idwaro mondo mi koro imi iwego jomuoroni ma chieng' ne gipar godo mweche miwa komudho.
Jomuoroni an kod weche ariyo ma bende Nyasaye osekonya sama waloseni. Mm. Nitie pogruok mosebetie. Nderni mabeyo, nderni mabeyo, mane ma jopiny ywaga ahinya. Madwaro ni mondo awe on record. Kata mana first term na madhi kuongo tiekoni. Sani koro wadonge higa achiel gi dwe achiel moro. Mm. Adwa weyo nderni mabeyo. Nitie sama walosi nitie mabeyo adier kendo jopiny pako ni chalo lam. Gin maram lakini giwacho ni chalo lam. Adwa weyo ka jomuoro ni nigi pi. Sufficient water supply. Tap water not pi ma botuo mi aora nikech aoche bende ng'eny muoro ni kanyo. Ok alosi wach mar aora. Alosi treated water, tap water. Adwa weyo gi very good medical facilities. I'm trying my level best. Sani nya nitie gine allocation mamiyo Kandege dispensary, nitie Koru matin pe pod dhi mbele, Muhoroni sub county bende watimre nade? Bende wacheko. Koro these are three major things. To maduong' to en kwe. Ji wacho ni nyaka nadonjie, kwe osebedo ahinya. Muroni kanyo nyocha ne sama tin ji lawore go pangni. Jo bodaboda makia kure grup mane gore gi grup mane. Gru- Nikech telo luwore kod kaka japiny ohero kwe. Ng'at matayogi chal nadi? Ka ng'at matayogi ohero lweny, to en mana lweny. Ji wuotho mana koting'o pingi. To an to mara ni en mana mar musalaba ndalo duto. En mar lemo, en mar kwayo. Agomna chonga e tienda piny chien Nyasaye ka ni ema mondo okonya mondo otimna nadi mondo atago pinye. Uh, wechego mag skim nitiere ywak ma bende samoro ne jogo jodak ma Muhoroni ne nigodo kaachiel kod jogo ma bende koro jopur mag niango gi kembego ineno ka sani dhi nade? Weche nitie kendo weche oselokore. Mm. Ing'eyo maber ni Muhoroni, Muhoroni kor ward en gi kambi miluongo ni Musco kata Muhoroni Sugar. Sani nyo osenyiewe gi joma nyien, koro iluonge ni Muhoroni Sugar 2025 Limited. Mm. To joma nonyiewe gin jo West Valley kata Kipchimchim Group Limited. Adiera manitie ni nyaka joge nyo kaw gini. Weche osebedo maber kendo jopur nyalo pakoni kaka niangi kodhi tichuli mana directly. Niangi kodhi ok tiek more than one week kapok otimi nade kapok ochuli. Wan ne wasechopo, Steve ne osechopo kama wach mar purgo koro kwadwar. In fact, jomoko nitie mane opudho puothego mopidho gik moko mopogore opogore. Kaka wacho, what is it? Apidho niang' nikech ang'o to gima niang' biro konya go onge. Arito dweche apar gaboro to bang'e no gima dhi timo nade? Onge. Irito dweche apar gaboro ka niang' osechiek kitere factory ichako irito higni ariyo mondo obed timi nade? Obi ochuli. Omiyo sani nitie pogruok maber. Jo West Valley bende Asebedogo piny kendo awacho ni gin nyaka koro gikonywa gi nderni nderni maricho madonjo nikech tingini mage gi masombo niang' gi mag kibos mopogre opogre be kethonwa nderni ma kata wan jokanti ka waloso to kinyiyudo ka tingini oseluwa motimre nade ochako ketho kendo koro jo west valley noyie kaloso gi jakom alfred soy be ng'a maber ahinya nolosonwa chuny moro ni kanyo maber kabisa noloso ka koro timo bugni bugni okelo mashinari ma jogo loso gigo ma gigo bedo maber Koro Alfred Soi kaachiel gi joge gi general manager Caleb Matutu asewinjora kodgi gibiro konya e loso nderni ma e gwenge gwengego mondo otimre nade mondo pogruok obedie maber. Omiyo nitie pogruok. Ekonomi bende koro ok inyal pime kama ne entie nikech ne onge pesa. Ka kambi notho, musko mane wan go, mara en under receivership, mara ang'o timre, mara koro chunge. Sani wadwaro gibiro joka dwa kelo masinde manyien kendo tij dhi maber. ekonomi dhi bedo maber tiende niya jopiny mamuoro ni koro wad be koro dhi dak maber mm. erokamano kuom lero na wacho nikech ing'e nitiere jogo ma bende samoro ne wacho ni private station mag mag kembe gi koro ne rach ni makat ne wegi e lwet sirikal aneno ka koro in iwacho ni gino en gima ber kabisa adiera mantie mm.
mokiwuond wang'a e, adiera mantie mm. en osiptal ma private ok inyal pimo go osiptal mar mar national mm. nikech ang'o mar national ng'ato ka ng'ato dwani obi yie to kendo en giri nono mm -hmm. kambi mane sirikal ran opogre kod ang' opogre kod eh, kambi ma koro jo jowa ma private koro timo nade mm. koro timo privatation jomoko obedo rigid ma ji otemre nade ma ji otemo pushgi kata mana karwa kanyo mm. ji otemo timre nang'o ji go koko kata nyaka kawuono pod nitie koko matimre nade mm. madhi mbele mm -hmm. but wasekweyo piny kae chuny Kisumo ka nan kod bura maduong' kabisa mane management mar West Valley mm. eh, management mar West Valley mm. ne aluongo gi kaachiel gi local community ma area no miluongo ni Koguta mm. kaka ing'eyo ni karwa kanyo weche osebedo ka yware kama factory obetie no mm. nitie the local community ma wacho ni Koguta Oguta wacho ni mano lopgi. Adiera nyalo bedo ni mano adier to wadwaro ni kwe mondo obedie kata ka luwo yorno to mondo kwe obedie. Jo faktori odhi mbele kod tich to gin gitimo nade? Omiyo mano ema ne bedo ywaruok, ne kelo ywaruok moro matin kanyo. Kata kamano, oselosi kendo jopiny aparo nosechako neno pogruok. Bedo ni kawo jomoko tindiko, jomachielo tindiko, jomanyien. Bedo ni koro ichulo farmers in good time. osemiyo ji oseneno pogruok mar privatization mane timre nade mar the sugar industry mm. and i will tell you today that i'm seeing the benefits as compared to jowa mokwongo mm -hmm. anyalo ji jo west valley konya uru ulos ndarani ginyalo winjo wachno mm -hmm. jowa mokwongo kane dhi to gigoli gisiemo ni mna tingni motimna moturo turo to magi e tingni wa ne kaka gigi chalo onge kaka unyalo konyi Omiyo nosechopo kama rach, wan wadwoko ni Nyasaye erokamano ni wach mar ginene eh, privatization otimre nade odonji wang'e kendo waneno pogruok maber koro sani.
Mm. Yeah. Ma compensation weche mag compensation, compensation be gitimo maber jogo ma bende samoro ne dwaro mondo ichulgi ka kambi pok nokawo. Kokamany kurom ga jwang med kete mane chuno na gi TV pod wan kande kachel kod mwashi mewa ko mudho uh, ah, Vitalis Salema bende ni kacha MCA ma muoro ni kore ward kod wago kod mbako nyiso ni to chalo nade weche go mag dongruok ma yudore uh, muoro ni kanyo kurom ga jwang wacho ni kuponi ni kacha gi uh, wach moro amora kata mana cholo ote mari nyalo chorona ote mari mana e facebook page mar chuny onagi tv tiktok chuny onagi tv uh, ah, kaachiel koda youtube marwa bende chuny onagi tv one live kaachiel kod mwashe miwa mweshimiwa ywak mag jok mawacho ni poko, poki chudo margi to dhi maber
ok ang'eyo steve kaka odilosi wach mar chudo hmm. to in bende koro nyaka ilera ah. ni wacho ni gin jotich as in compensation kane iwacho ni sama ne kare yo mar lands mar county government wan gaziri mar agriculture wan gi jobod mar municipality muroni nitie muroni agriculture wan gi jobod mar municipality muroni nitie muroni chamelil municipality Jogi ni eka gik mwadwa loso ajenda kuma duong' mwadwa loso en there was ji ne ywak noriembwa to gima otimre nade pok ochulwa gima long'o koro wan sama waloseni wadwa bedo mondo wang'e ni jomage mane ok ochul yo malong'o sama waloseni be jomoko ne ywak nitie gima iluongo nepotism mabe dhi mbele kambi kanyo kambi ka nitie area mar muoroni kor ward onego bed no benefit all the tribes mm -hmm. mok ni yiero ni kabila ni ema nyaka bedi ma gir kabilawa omiyo that matter is being handled Pok awinjo ywak marach ahinya to mantie to wan mondo address through this committee mm -hmm. wadwani mondo jo West Valley otimre nade onyiswa mm -hmm. committee achiel ni bende wadwaro kwe nikech kose bedo ni jo, jo local community wango niang to timre nade wadwa loso mondo mae bende local community bende obed involved in the process mondo gi own kambi ni kaka margi mm -hmm. e, ing'eyo ni gimoro nyalo bedo maber ka nie gweng'u to ube uneno berne mm -hmm. e, omiyo koro mago we are going to handle so far nitie joma ne wacho ni nogolgi oko kanyo to oseduogi kendo ginie tich sani mm -hmm. so far wadwa ng'eyo jomage ma nogol to gol chutho to be ochulgi to mana through this committee mm -hmm. kaka ing'eyo weche ok nyal wachi e ndara tiloso nyaka bedie aput moro kata chokruok moro matin matimre nani maloso wachni mm -hmm. mae gima nachako mae gima wabiro dhigo mbele mm -hmm. But ber to sane jopur nyalo neno. Nitie ber ahinya, adwa wacho ni adiera mar Nyasaye. Mm. Nitie bu joma puro niang' nikech some of us kata moko kuomwa ni chunywa osechido kod wach mapuro niang'. Joma puro niang' sani ase come across 1 2 3 kata achiel ariyo adek mamor ahinya. Mm -hmm. Ni sani chuli achula kaka ni itereno wik achiel ok temna okal. Koro jopur mor kendo nitie pogruok. Kendo adwa wacho noganda na ma jomuro ni kor wot. Puothi manyiwe mar niang'no kata kanyo olaye falo koro dog mondo ipure. To kapo nono ni ichenjo gimoro ka gino miyi pesa maber onge rach diversity bende ber kiko bende ber. Lakini ka gino bende chandi doga doga e niang' nikech koro jo factory time nani chudo maber. Iwacho kata weche mag nderi mawacho weche mag nderni bane sama iwacho ni uh, loche mag kimbegi ema chal ka gima bende samoro ketho ndara to nitiere omenda ma bende gichulo mar maintaining nderni giluongo ni SARS. Be tiyonu weyono maber?
Uh, wach mar SARS osebedo challenge maduong' ahinya mm. i country ka. King'iyo some of the debates, I'm a very active member in the assembly. in terms of contribution to the debates. Mm -hmm. King'iyo wach ma debate ma dende nokel there's a bill ma nokel kod my colleague Mheshimiwa kata Honorable Regina Kizito. I wach mar siasa ni kane ne wadhi wapenjo nikech siasa ikawo kuom jowago. Mm -hmm. To jowago bende wacho wamiyo siasa ok wanyal loso nderni pesa mwamiyo siasa en pesa mang'eny kabisa. Kar waka bende siasa ni kuma siasa ni dhie malongo bende oto. Utamana wakia. Koro wasego lweny makata kibiri od bura kata assembly ma marwa. Ne wadhi mwagolo nyaka bil miluongo nang'o? Eh, the, the, eh, bil mar, mar, mar, mar, mar, mar pesa ma koro ilosi wiye ni. Hmm. Mondo timre nade? Mondo obed separated. Hmm. Obed separated completely. Nikech ka jogo wacho ni golo ses, to wan be ok wane the meaning mar ses. Koro wadwa ni gini obed separated mondo obed ga guche. Kikodhi that fund, the country revenue fund ma is, is, is common cha. Mm. Upoge so that the areas mikawe says maduong can get their big allocation as well. Mm. Muroni koro wadno inyalo migi a big allocation mondo ndeti kik bed ni timre na chandowa. Nikech kembni man kanyogo wan kod Musco, wan gi agrochemicals, eh, Muhoroni Sugar Musco, Agrochemicals, wan go Malayo. Kembni go wan go kanyo. Jogo wacho ni wan sales wasemiu, ok wanyal timo nade? Koro it is a challenge. Nigi sane nderni ok onego bed ni chandou. Ok onego bed ni chandowa kata matin. Adiera mar Nyasaye mm. kapo ni sales itiyogo maber. Ma bende koro sheria waloso sani madhi pogo sales. Mudhi bedo its own. iluongo ni ring fenced ring fence wadwa ni obed ring fenced ma en sense wanene kacha to koro ipoge nang'o ee nikech tango kikawo sense ni dwa dhi miya biga share ikamoro ma kata mana sense mogolo bende otimre nade onge adieri ng'eyo maber ni sub counties mamuoro ni ka wan kodgi abiriyo In fact sani koro gin aboro technically be gidhi ochiko nikech muoro ni cha be chal kitimre nade kipoge diriyo ee kadibo be wan go Nitie jomoko ma onge kata nduru ma in terms of sense onge gima gigolo. So let them not let them not actually ngi chako ti DC kode kama nan. Wadwaro our share, the lion's share. Mondo mi wakacha olos nderin. Dipo ko miyo kata kadhi arus moro tabedo kod kwe. Kadhi aliel moro tabedo kod kwe. No ndara, ndara, ndara. Iwinja? Koro kama warie ni udhi bedo to wan ema wakelo bilno sani. Mabe udhi bedo past and we are hoping that anytime soon wadhi bedo kod pesa ndende maber ahinya. Erokamano. Wach ne giwacho ni sani ok unene. Tugo mondo unene, uneni odonjo di.
Mano. Uh, ko kamano koro mgajo waka othol maken mago nero kamano maduong' ahinya med kete mane chunyo na giti pod wan kande kaachiel kod uh, ah, moluor Vitalis Oleo Kumudho ma en kacha MCA ma Muhoroni koro ward e wago kacha mbaka e wechego mabende otenore kaachiel kod uh, Eh, mag muro nwa dadhi e yueyo matin mamadhpi matin kata wade e wechego mag ohala ka nwaduogo e tino mar ariyo nwadhi chaka kaachiel kod wechego mag county government mag Kisumu ni korongo jwang'e ne bende en kacha kaachiel kod lemo odhi nyisa ni to gin kaka county assembly ma Kisumu en dongruok mane ma bende wanyalo neno ma bende koro kaunti ma Kisumu nigo ni korongo jwang' kato bende odhi nyisa ni to e tino mogik siasa mag piny owacho kata ma national politics uh, chalo nade wan kaka oganda luo wachomo kanye be wan kama ben kono mga juang ko kamano kete mane chunyo na gi tv waduogo bang sama chuok ma en duond onagi Ma en dwond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Adundo Jaluo.
Jaluo.
Waporo wach

Erokamano nyakuram gajwang' kamoro amora mintiere ka utwe makende marwa kikende telono mar ariyo telono mogik mapod wan kandie kaachiel kod eh, Mheshimiwa Komudo Kawago kacha mbaka chutho to wechego motenore kaachiel kod dongruok eh, makalo ne wachno kwaduogo tielo mar ariyo to wadhi chako kaachiel kod somo ote mari nyakorem gajwang' wawini tiwacho nango wan kende kaachiel kod ote mopogore opogore eh, mabende adhi chako somo kandie kae to bende Mheshimiwa ni kandie kantie monyalo duoko to odhi duoko kacha wan gi iluongo ni Aboy Fast. Aboy Fast ni kandero kamano kuom donje chenro. Wan gi Benson Kwach wacho ni komudho no dhano Gimoro achiel ema rach kode, joma ochung' turi ka obiro yombo yomb wuon obed mana e tie James Koyo. Wacho ne dhano ndi. Idhi yombo joge lakini kwaya en achiel. Bed mana e tie James Koyo. Erokamano. Gusi yonge tie ang'o mwacho kamano? Uh, Steve, aparo no uh, Benson Kwach bende wacho mna adier. Hmm. An e chakruokne. Eh, Atiyo e corporate world for a very long time. E corporate kacha you cannot be a lone ranger. Ok inyal bedo ng'ama gwe mpira kende. Mm-hmm. You need to be a team player. Mar uh, mane Benson wacho, mane ndi tiend James Onyango James, kwe. Mm. Ing'eyo no adiera mantie, nyaka waluor ofis mantie, mm-hmm. maka uono. Ma kata ka in